Watanymyzyň çäklerindäki arheologik we taryhy-medeni ýadygärlikleriň egsilmez hazynadygyna häli-şindi şaýat bolýarys. Biz olary gorap saklamak we geljekki nesillere ýetirmek baradaky aladalary hiç wagt unutmaýas. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow. Essalamu aleyküm, mehriban vatandaşlar. Magtymly atamyzda ýyllydan ýol ýasap, aýa satyşdym diýen setirler bar. Indi şu ýerde ýyldyz kim, aý kim?
Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde şeýle hadis bar. Meniň sahabalarym ýyldyzlar ýalydyr. Haýsynyň yzyna düşseňiz, Maňa gowşarsyňyz. Ine şu ýerde görnüşi ýaly, Magtymguly atamyz Ýyldyz diýip sahabalar aýdýar, Aý diýibem Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň hut özüni aýdýar.
Biziň topraklarymyzda-da iki sany ýyldyz ýatyr. Belki başga ýene-de bardyr, ýöne häzir diňe ikisi bilinýär. Olaryň biri Hakim Gifari hezretleri, Belki, Bureýde El Eslem hezretleri. Biz bu gün esasan Bureýde El Eslem hezretleri hakynda gürrüň ederis. Geliň onda hemmesini başdan başlalyň. Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna söwer dosty Hezreti Ebu Bekri alyp Mekgeden Medinä hijrete başlady. Olar gönümel Medinä tarap ýola düşmän, ters tarapa, Söwür dagyna tarap ýola düşdüler. Olar dagyň depesindäki gowaga baryp düşlediler. Mekgedäki Päliýeman adamlar Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň başyna ýüz düýe baýrak goýupdylar. Bu baýrak çala göwni ulaturanyňam agzyny suwjartdy. Her kim ýerli-ýerden gözläp başlady.
Gowagyň agzyna Bir düş-düş gelip, kerep ördi. Hem-de bir gumry gelibem, höwürtge gurundy. Müşrikler bi gowaga gelenlerinde, kerep bilen höwürtgä gözi düşüp, Bi ýerde adam ýokdur diýip, yzyna gitdiler. Aslynda, sähelçe eglip sereden bolsalar, gowagyň içinde iki sany mübärek adamyň bardygyny görerdiler.
Aslynda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Alladan diläp, göz ýumup açar salymda-da Medinä baryp bilerdi. Ýöne ol beýtmedi. Sebäbi ol ummatyna görelde bolmaly. Kynçylyklary nädip dolandyrmaly, kynçylyklardan nädip baş alyp çykmaly, Allah Tagala nähili töwekgül etmeligi hakda-da öwretmelidi.
Sugur gowagynda üç gün garaşyp. Gyzlaryň höwesi ýatyşandan soň, olar täzeden ýola düşdüler. Olar ençeme kynçylyklary başdan geçirenlerinden soňra, ahyry Gamim diýen ýere geldiler. O ýere gelenlerem şoldy welin, birnäçe atly olara tarap ýüzin salyp geldi. Atlylar segsen töweregi bardy. Bularam şol ýüz düýe baýran yşkyndadylar. Şoň üçinem bi jelegaýlarda nätanyş adam gördükleri soraga çekýärdiler. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olardan siz kimlerden olarsyňyz diýip sorady. Bureyde eslem diýip jogap berdi. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hezreti Ebu Bekre garap, Halas bolduk diýdi. Sebäbi eslem diýmek arapçada halas boluş, gutulma, salamatlyk diýen manylary berýärdi.
Älemleriň serweri Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem eslemiň haýsy şahasyndan diýip sorady. Bureýde Sehm ogullaryndan diýip jogap berdi. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ýene Hezreti Ebu Bekre garap, Nesibämiz öz aýagymyza geldi diýdi. Sebäbi sehim diýmek arapça nesibe, paý diýmekdi. Soň ýene
Adyň näme diýip sorady. Ol Bureýde diýip jogap berdi. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Göwnümiz ynjaldy, serginledi diýdi. Sebäbi Bureýde diýmek Arapçada serginlik diýmekdi. Bir öýde özi sorag berýän bu mübärek nätanyş adamyň gürleýşine ýüzündäki nura syny oturdy. Öz-özegine olam sorag berdi. Siz kimlerden bolýaňyz? Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem özüniň gözlenýändigini, öli ýa-da diri getirene ýüz düýe baýrak goýlanyny bilýärdi. Ýöne şonda-da pert jogap berdi. Abdulmuttalybyň ogly Abdyllanyň ogly Muhammet.
Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň mähirli gözi oňa, Sen hem şol bäş şaýyň kül-külüne düşen adammy? Sen maýyn akylly adama meňzeýäň diýýän ýalydy.
Bureýdanyň içindäki barja duşmanlyk Nowruz gary ýaly pagyş-pagy eredi. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ony yslama çagyrdy. Olam duran ýerinde kabul etdi. Ýanyndaky dostlaram oňa tabyn bolup, yslamy kabul etdiler. Bureýdi hezretleri ýanynyň segsen atlysy bilen pygamberi öldürmäge gelenem bolsa, ol pygamber iman edip, özi täzeden direlýär. Ol Allanyň resulyna ýüzlenip, Eý Allanyň resuly, seniň baýdaksyz Medine şäherine girmegiň dogry bolmasa gerek diýip, sellesini çözüpdir-de, naýzasynyň ujuna baglap, baýdak ýasapdyr. Şol baýdak bilenem olar Medine şäherine bilelikde giripdirler. Soň Burayda İbn Huseyb hezretleri kowmunyň ýanyna dolandy.
Ol Bedir we Uhud söweşlerine gatnaşyp bilmedi. Ýöne ondan galan hemme söweşlere gatnaşdy. Mekge şäher alnanda ol hem şol goşunda bardy. Hatda musulmanlary Mekgä barýan iň gizlin, iň çola ýoldan äkidip, bolup biläýjek gandöküşikligiň öňünem alypdy. Onuň Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň ýanynda aýratyn orny bardy. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem oňa aýratyn hormat goýýardy. Azrak wagt Pygamberimiziň, sallallahu aleýhi we sellem, kätipliginem alyp bardy. Söweşlerde şeýle gaýduwsyz söweşýärdi. Söweşleriň birinde goşun düşlenen ýerden ugran wagty Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, yzdaky galan gaçak goşlary büreýdi hezretleriniň arkasyna ýükläp, oňa, Iner diýip degişipdi.
Magtymguly şan öz şygyrlarynyň birinde Owal deslap baryp Haýbar dagyrynda diýip Haýbar söweşini aýratyn belläp geçýär.
Haýbar söweşi hakykatdanam kyn söweş bolupdyr. Ýagny Hezret Alynyň galanyň derwezesini alyp göteren söweşinde bir öýde elesem hezretlerem uly gahrymançylyk görkezipdir. Şol söweşde Bureýdi hezretleriniň egninde gyzyl eşik bar eken. Ana, şol gyzyl eşik bilen hem ol meşhurlyk gazanýar-da, oturyberýär.
Ýöne Bureýdi hezretleri bi meşhurlykdan ömrüne utanyp gelipdir. Bi pes pällige hemem halys alla arassa niýete zeper ýetirýär diýip düşündirer eken. Men öz nebsim üçin, meni öwsünler diýip söweşmändim diýip, ol otursa-otursa puşman edýän eken. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünýeden gaýdandan soň ol Medinede aram tapyp bilmedi. Ol ilki Basra tarap ýola düşdi. Soň bolsa bir ýerde aram tapman at üstünde O söweşden bu söweşe atyny çarpaýa çapdy. Hakim el-Gifari, Bureýde el-Eslemi hezretleri Mawerennahra, Horasana, yslamy ilkinji getiren sahabalaryň hataryndadyr. Olar Merwde, Abywertde hem beýleki şäherlerde ylym-bilim ösdürmäge-de uly tagalla edipdirler. Şol tagallalaryň netijesinde şu sebitlerde Buhary, Hoja Ýusup Hemedany, Hojaahmet Ýasawy, Abdulhalyk Gijdawany, Farabysa, Mänewa, Al-Horezmi, Al-Biruni ýaly döwrüniň tanymal alymdyr ulamalary ýetişipdir.
Bu reýde el-Eslemi hezretleri hezreti Osman halyf döwri Horasana gelýär, Merwde mekan tutýar. Alty ýüz segsen birinji ýylda Bakide göç edýär, ine şu ýerde-de jaýlanýar. Bureýde hezretleri Pygambersallamdan ýüz elliden gowrak hadys rowaýat edipdir. Goý, Allah Tagalla türkmen halkynyň imanly bolmagy üçin, ylymly bolmagy üçin zähmet çeken sahabalardan, alymlardan, öwliýalardan we şehitlerden ebedi razy bolsun!